Nos a yega kura di dolce, bon kura, aki ta kas di dolce brother, ke men di dolce a bin un otro kaminda pa nan trainen aki den, anto nos a bin wak konta ku e schafmento Serka dolce. Bisiñanan tur hende ta den e cosi hombre, esey ta bon. Bonochi ahora Kombai Kabayero no se yega mes ora kai Kabayero kono sa? Kanta Marga Bon Bon kono sa? Bon satisfecho Bosan ta base ta schaf aki? Nos a caba e schaf. Bosan caba e schaf? Nos a caba caba aki si. Ah bon, e machine a traha duro of como? Ah, e machine a traha un tiki asina, jis un punta chiki. Si, un punta chiki. Si, si, si. Como bai, como bai ki reaccionnan despues? Bo, mi sa hopi bon, mi ta hopi satisfecho despues nuebe aña bek, e lo cual cu. Bo a ta mira riba social media mi hendenan ku mi konosé hopi aña ke men e komentarionan ta bon so. Pa mi ya ya mi a logra mi meta kaba. E ultimo bia ku bo binta ta ku Gio no? Si ku Gio, juist. Anto bo kiko ku e ta sinti diferente ku Dolce? Bo sa e gai yòngnan aki nan ta toka hopi bon. Wak Gio bèrdat tin un sabor ku mi ta kere nan pone un stèmpel pero e gainan aki ta toka hopi bon mes ke men di. Nan tei, nan tei. Bo ta sinti algu, pero e gainan kidoba i bon. Nan ta mas moderno tambe si. Awor, bon, bo ta e bèk despues di dies, despues di die, nuebe ai. Despues di nuebe ai, si. Nuebe ai. Despues di nuebe ai yega klasifiká bèk. Si, pasobra m'a kanta mandolin, despues m'a keda un ai afó, partisipá un ai mas, bolbe kai den premio, si m'a kai, kisa number dies ata nuebe mi ta tap, despues mi bai nunka mas te ku e ai aki. Bo ferwagt ke tumba Lassie e e koe ke meni ku belanja reakshon ei? Basá Morgan bisa bo hopi eerlijk, foi na e momento ku ma wak e letranan ku ma ta spel Cliff a la gama te na melodia, ta bisa ei ma bai trouwens, ma sinti ke tumba kilo bai skora hopi alto, paso fe chikito mi tin un sintimento pa tumba apart, ma ora mi sinti un tumba mi ta haña kippevel, ora mi sinti e koe mi sa ke ta bon. Ete sela nami. Ki ora bo sa kuminsá riba dje? Nos a kuminsá, wak nan mi sa bo, mi no sa presis ki dia Cliff a kuminsá, pero ami a kuminsá e dja dumingu di inskripshon, e dia mi a e letra, e dia ami a kuminsá pasa riba dje. Oke, oke, ke mi Angel, pero ya e ta tin su kop kaba. Sí, sí, sí. Anto kon kon e ta bai? Ke mi ta bisa bo, eh, eh, Edlardo, nigui, mi tin un koki, Yuyu, mi tin un koki, nan ku. Kanta bo eerlijk, eerlijk? Sja. E tur mi kita, no ta pa mi. Tuma nota pa mi. E djaweps nos a toka den podio, di cu mi awor mi tin un bon idea pa tumba aki. Nos a tapa un hende cu mester a bay, anto e hende aki no a keda cla cu tumba, anto e di e mes ta bay trae. El a cuminsa trae, e di cu mi tin un bon idea, mi di cu no, awor mi bo yabe hopi bon idea ta. Anyway, el a sigui, djadumingu mi ta bayendo Veldt, pasobra mi ta manager den Timbilettel, mi a na Veldt, e ta bel mi, mi di cu mi, awor mi ruman, e di cu mi, bo tin cu bay tumba. Mira, bo bisa awe palabranan ku mi a bis'é, esnan ta mahoso, pero mi a bis'é dos tres kos mahoso, mi di ku nebo, kabes ta bon, bai tumba, ke ke. E di ku mi, bai kere den kosban. Mi di ku nebo, sa ki ku manda e letranan pa mi, ke melodia ku bo tin, mi ta bai vèlt, ora mi kaba sali vèlt mi ta tende. Nos a kaba, mi a kaba ku mi wega, mi a trena den outo, mi a pone mi telefòn riba e spikèr, riba bluetooth. No tende. Wel tendiendo mi kurpa saka kepa vels pa mi yu chikito ta banda mi a diku mi papa ke a pasa bo? Mi diku ne papa pasa no e tumba gewoon na mi kepa vels mester chap para e piesa bel Scarlett bel mi kasa mi diku ne mama mi ta bai tumba mi kiko pasobra e sa kuminda ta bai no mi diku ne el a konvensé mi mi ta bai e diku mi bo tin sigur mi diku ne si e diku mi wel hasi loke bo kurason bisa bo kuma e kuarto pasai tres dia di inskripshon e ora mi a disidi ku mi ta bai tumba e di mi a di e ey Di con e bo ta bay inscribí mi? Di con e nan a inscribí mi? Abo mi ta bay. Anto pa bo mira ya con e reaccionnan ta yega clasifica? Sí, sí, sí, e reaccionnan ta hopi positivo. Di mes cada un dia Festival di Tumba ta momento opname. Cada un dia ta diferente, djabiari ta completamente nobo pasobra mi scoca Mescaf Torena Scaf. Mi ta simplemente bay haci mi best pasobra mi meta principal mi a logr'é. Ma laga cu ora mi subi riba e namis ey, claro que ey a trobe. Ma nan ta hoga mane mabin canta kico ta, no yega presenta un bon cos. Hopi great homo. Great cu bo ta back and mi ta spera cu un dado momento ke mende e conta keda di kinan si. Esey ta e punto berdad hopi importante cu bo a haci mencion paso pa mi bay otro aña, pa mi bay e siguiente aña mi mester sinti mesun feeling. So ami ta di opinion cu pa un boxdo gana un pelea e mester tin bon arma, mester sinti'e bon cu gana di bringa. Anto si mi no sintia koe den mi tumba, mi no ta bai. E ora mi a yega trobe, mi ta bolbe bai. Ata don i kura mester ki ou. Kabayero, konta. Bon, bon, bon. Gran forma. Kende ki ko m'a yega wandi bosan akinan? M'a komprende ku ya bosan skaf ka bon ta masha kome. E mashin un trabou muchu duru. No, nos a skaf, nos a skaf, pero nos ta bolbe basé un dos tres be un bege. Nos ta dje su wak un warm up, asina riba un warm up, pero nos ta kla pa mañan si. Si? Satisfecho? Satisfecho, sigur sigur. Nos ta tin masha kos di di skaf den dje, nos ta. Pero e aña eke trobe ku bosan, bosan, nan mi pone ku bosan stempel atrobe, Dolce a marka su stempel kaba den festival itu. Si, esei ta bèrdat, anto nos ta hasi nos bèst, anto ku speransa ku. Nos a e publico ta gosta di loke nos ta trece, enton esey ta importante. Con bay ki reacciona? Hopi, hopi, hopi bon mes. Mirando e anochi, e ora e tumba caba, con un publico a reacciona mes. Pa cuminsa riba Facebook tambe, bo sa cu importante ta cu ta mester pa e publico nos ta un di e favoritonan, enton esey ta hopi, hopi great pa bo, bo sa. Exito brother. Masha, masha danki.